Għal-telespetaturi li jsegwuna, tfisser ħafna għalina għaliex għall-inqas ngħid dak ix-xogħol kollu qed nagħmlu qed jiġi segwit.
Maħbub kemm mit-tfal kif ukoll mill-ġenituri, Peppa Pig bil-Malti sar suċċess kbir fost il-familji Maltin. Anke għaliex huwa l-ewwel programm televiżiv f'Malta li fih it-tliet lingwi uffiċjali tal-pajjiż, il-Malti, l-Ingliż u l-lingwa tas-sinjali bil-Malti, Illum ġejna niltaqgħu ma' Ben Kamil minn Media Exclusive li għadhom kif ġew premjati mill-Kunsill Malti għall-Arti fil-kategorija għall-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ minħabba x-xogħol siewi tagħhom f'dan l-adattament. In-nanna u n-nannu Pig qed jippreparaw logħba jisimha Il-Kaċċa għat-Teżor għal Peppa u Ġorġ. L-award ifisser ħafna għalija għaliex hemm ħafna nies li ma jidrux li jaħdmu lejl u nar wara l-kwinti biex din il-ħolma saret realtà. Nibda billi ringrazzja l-atturi, il-voice over actors huma fenomenali għamlu biċċa xogħol tal-ġen, ikolli nsemmi koll editors. U ħafna iktar diffiċli mill-li jider fil-verita biex inti kollok dak il-dubbing, biex il-sink ikun realistiku u tiskanta li tfal verament jgħatu kasa u dettalji japprezzawhom. Peppa, għajar tmur tittawa l-ftit fil-mera? Oh.
Il-premju għall-aqwa xogħol għal tfal użaza ismu miegħu. Eh, permezz ta' dan il-premju eh, inkunu din nippremjaw xogħol illi jesponi lill-udjenza żagħżugħa tagħna lejn id-dinja meraviljuża tal-arti u l-kultura.
Jiena nemmen, u forsi jiena biased, imma dan huwa twemmin tiegħi, li jekk ma nagħmlux iktar minn dawn it-tip ta' produzzjonijiet, il-lingwa Maltija se tintilef. Nistgħu ndumu ngħidu biex inkellmu t-tfal bil-Malti, importanti, importanti ħafna. Nistgħu ndumu ngħidu li t-tfal jitgħallmu l-Malti l-iskola, importanti u importanti ħafna. Imma r-realtà li qed ngħixu f'pajjiż fejn m'hawnx nies li twieldu Malta biss u jitkellmu bil-Malti biss. kuljum qed jiġu iktar nies u fl-opinjoni xi ħaġa pożittiva wkoll li qed jiġu minn pajjiżi differenti. Allura l-lingwa Ingliża qed tieħu eh, over mingħajr ma rridu. Ħantik eżempju żgħir, milux jiena batti tifel tiegħi klab tal-futbol, forsi mhux l-iktar wieħed konvenjenti għalija x'kien iktar il-bod bil-ħsieb li tifel tiegħi jibda jitkellem bil-Malti għax dal-klab partikolari eh, magħrufin li jitkellmu bil-Malti, X'wara naf il-coach beda jkellmhom bl-Ingliż. Għatlu, Ħassra coach, għatlu kellhom bil-Malti jekk tista'. Qalli ma nistax, qalli nofs it-tim barranin. U hemmhekk bdejt nifhem ir-realtà li qed ngħixu aħna llum il-ġurnata. Is-soluzzjoni għalija, tgħidli kemm inti biased, imma dik hija l-opinjoni tiegħi, hija li jkollna iktar produzzjonijiet bħal dawn għaliex l-entertainment huwa l-iktar ħaġa li jista' jeduka t-tfal fejn tidħol il-lingwa. Nanna, nannu! Din kienet l-aqwa kaċċa għat-teżor fid-dinja!